Uh, so Nia dwi, a dwi'n bennaeth adran yn Cefn Hengoed. Jyst i roi uh, cyd-destun i chi am yr ysgol, um, mae wedi cael ei leoli yn Nwyrain Abertawe, a mae e mewn ardal difreintiedig tu hwnt yn Abertawe. Um, so, Dwi'n mynd i sôn i amdanoch chi yy i chi am yr wyth ymddygiad darllen. Yym Strategeth llythrennedd ein hysgol ni yw hwn, sy wedi cael ei mabwysiadu gyda'r Awdurdod Addysg Lleol a ma' Abertawe'n defnyddio fe yym i bob ysgol erbyn hyn. Dreialon ni fe tua wech mlynedd yn ôl a yym ath e lawr yn rili dda a ma' pob ysgol erbyn hyn yn defnyddio fe i rywfaint. A dwi'n dweud ysgol gyfan achos dyma beth i ni'n defnyddio fel strategaeth llythrennedd, ysgol gyfan. Na beth sy'n bwysig yw bod e yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio trwy'r ysgol gyfan i gyd. Dwi'n sicr fod pawb sy'n ma heddi a strategaeth llythrennedd i hunan yn ysgol nhw. So sa'n mynd i weud bod fi'n reinfento'r wheel fan hyn, a fi'n siŵr bod chi'n gyfarwdd o popeth chi'n mynd i weld. Yr unig wahaniaeth yw bod ni'n defnyddio wyth ymddygiad darllen a bod ni'n eglur am y, y teitlau ni'n defnyddio i'r plant, fel bod y plant yn defnyddio yr un iaith um, a bod pawb yn credu yn yr un peth yn yr ysgol. Um, so, sa'i wedi cyfieithu'r wyth ymddygiad, achos son i'n cyfieithu'r wyth ymddygiad darllen, mae'r plant yn gorfod gwybod beth, yw, beth mae pob un yn meddwl. Yy. Y rheswm mai pam mae e'n gweithio fel ysgol cyfan yw yym yn bennaf yw bod disgwyliadau uchel gyda'r uwch dîm reoli. Maen nhw'n monitro, maen nhw'n tracio, bob tro maen nhw'n arsylwi gwerth maen nhw'n erfyn gweld e yym a gewch chi ddim fwy na boddhaol os nag chi'n defnyddio fe, os chi'n gwybod beth fi'n meddwl. Mae popeth i ni'n wneud yn yr wyth ymddygiad darllen yn gysylltiedig yn uniongyrchol at y fframwaith llythrennedd a rhifedd. Erbyn hyn, dyw e ddim yn rhywbeth sy' 'di digwydd dros nos, a dyw e ddim byd, dyw e byth yn stopo, 'yn ni wastod yn datblygu e. Erbyn hyn, fel yr, fel ysgol, 'yn ni 'di datblygu yr wyth ymddygiad llafar, A'n datblygu rwyth ymddygiad ysgrifennu. So dyw e byth yn stopo. Credwch chi fi. OK, so mae um, ma graff, mae data, um, mae e yn y Saesneg. Uh, dyma um, oedran darllen y plant sy'n dod mewn aton ni, a'r canrannau ohonyn nhw sydd chwech mis o dan i oedran darllen neu yn fwy. So mae e tua ar gyfer tale tua rownd 70 y cant bob blwyddyn, sy'n ofnadw. So os chi'n edrych ar y narratif wedyn ni, fi jyst 'di pigo lan dou gohort fan hyn. Fel bod ni'n gallu gweld fel mae e wedi gwella. Sa i'n moyn darllen e, achos mae'n Saesneg, ond allwch chi weld dros eich hunain bod pethau fel, um, mae 41 y cant ohonyn nhw'n dangos um, bod nhw wedi gwella o, rhwng rhwng blwyddyn o oed dys darllen. So, mae'r tystiolaeth gyda ni yn dangos bod e yn gweithio. Mae lefelau wedi codi hefyd ac ati. Ok, so, beth yw rwyth ymddygiad darllen? Uh, so, pob tro ni'n darllen, ni'n gwneud rhywbeth, um, a mae ma, yn ymddang, ymddang, uh, ma ymddygiad ni'n newid. Um, dyma rwyth ymddygiad darllen. Uh, Sa'n mwyn darllen nhw, sa'n licio darllen nhw, maen nhw, ma nhw fanna i chi gael gweld. Um, iaith cyffredin yn yr ysgol, felly, ond be sy'n bwysig i ni fel ysgol yw nid bod ni jyst yn defnyddio fe, mae rhaid bod ni'n gweud bod ni'n defnyddio fe. So, ar ddechrau'r wers, yn hytrach na gweud, oh, let's have a starter activity, i ni'n gweud, right, let's activate prior knowledge. So, erbyn hyn, ni'n galw fe'n APKs, let's do an APK. So um, I ni'n self-monitoring a bla bla bla bla. Chi yn sylwi, beth i fi mynd i wneud yw, er bod Saesneg, yr adran Saesneg, yn defnyddio fe bach yn wahanol i ni yn y Gymraeg, ni wedi newid e fel bod ni'n lli symleiddio fe tuag at ein pynciau arbenigol ni. A chi yn ffindo bod cwpl o ardaloedd yn yr ymddygiad yn gallu mynd bach yn anodd at i i wahanol yym byncie. So activating prior knowledge sai moyn patroneiso neb fan 'yn nawr ni ni'n neud e 'yn ni yn neud e ma' jyst raid bod yn eglur amdano fe. So what do you already know about, what do you expect to find, do you know anything about this text type so pethe gellwch chi neud yw pethe fel KWL grids ar y dechre. So what I know, what I want to find out and what I learn eto i gyd ni'n myn' nôl i ni ni'n cyffwrdd ar popeth ma' pawb wedi sôn am heddi fel ti yn dy yym asesu ar gyfer dysgu. Ch'mod ma'r plant yn gorfod gwbo ble ma' n'w a ble beth ma' nw'n beth hoffen n'w wybod. Yym er enghraifft gallech chi fynd am y we- gwers fan 'yn ond allech chi neud e gyda geirfa. Os o'n nw'n darllen darn brawddeg yym paragraff ne' beth bynnag Allen nhw ddod i lawr beth maen nhw yn gwybod yn barod, beth dyn nhw ddim yn gwybod, a wedyn ni yn ystod y wers maen nhw'n cyfer, cyf, um, mynd nôl at hwn a wedyn ni roi lawr beth yw'r ateb. Um, chi ddefnyddio post-it notes. I, I have activated my prior knowledge and predicted that, or in today's lesson I will learn about. Yym, a hefyd, strategaethau dwyn i gof, recall strategies. So maen nhw'n darllen pethau, maen nhw'n nodi lawr gwybodaeth a, ag ati. Fel wedes i gynne, dyw e ddim byd newydd, mae jyst rhoi title iddo fe, basically. Uh, self-monitor, um, chi'n gofyn os ydyn nhw'n gallu darllen e ar goedd yn eu pennau nhw, clywed eu lleisiau eu hunain yn eu pennau nhw. Um, a wedyn ni, pryd maen nhw'n baglu ar dros geiriau dyn nhw ddim yn nabod. Um, dyma beth sy'n lan, dyn ni fel fix-up strategies ar wal bob dosbarth ym mhob adran yn ysgol, jyst i helpu nhw. Uh, ni'n gael fe uh, clunk into click uh, words. Um, a mae rhain to wedyn, Felly, ble ni'n rhoi paragraff i'r disgyblion, a ble bocsys ar ddiwedd pob brawddeg, a ble nhw'n gorfod dod i tic, um, mae'r cwestiwn, beth bynnag, os ydyn nhw'n deall e, ddim yn deall e, ddim yn siŵr, a beth bynnag. Uh, dyma enghraifft wedyn, so mae um, Twitter Catrin, darllen, lyflu, Grêt, chi'n gallu gwneud wahanol gweithgareddau a wedyn ni'n mynd i wneud gwir a ffals a wedyn ni'n rhaid iddyn nhw roi tystiolaeth sydd gyda nhw o'r, o'r darn miwn fyna. OK, cwestiwn yw'r um, trydydd un. Uh, obvious, pwy, pwy beth ble pryd pam a sut. Um, Maen nhw'n maen nhw'n gweud yn yr ysgol, chimod, m- ma' atebion penodol i'r rhain, ond wedyn ma' hwn yn higher order, so mae eisiau mwy o ateb arnyn nhw. So ni'n trio defnyddio how trwy'r amser, sut trwy'r amser. Um, cwestiwn ni fanna. Mae hwnna'n bach mwy Tuag at blwyddyn 90 na 10 yn mynd yn fwy anodd, ond hwn wedyn ni yw'r un mwyaf amlwg o ran cwestiynu yw'r gadair poeth. Yym, chi'n cael rhywun ar y blaen chi, mae pawb wedi chwarae fe achos mae'n lafar grêt. Yym, Analyse and Connect yw'r un nesa, lle chi, yy, llwch chi weld beth mae'n meddwl. So, diagram Venn sy'n berffaith wedyn. Chi'n cael dou darn darllen a wedyn ni chi'n gofyn iddyn nhw weud beth yw'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw a beth yw'r pethau tebyg rhyngddyn nhw a mae'r iaith yn gwella wedyn ni. Fi'n mynd yn rili gloi fan hyn nawr. Visualise. Visualise. Allwch chi um, Beth sy'n bwysig gyda'r wyth ymddygiad darllen yw bod e'n siwto pob fath o ddysgwr. Allwch chi, ch'mod, o'r maths h- reit lawr i plant yr SDF sy gyda ni. So ma' hwn yn enghraifft syml. Yym, modelu graffeg le ma' nhw'n darllen a ma' nhw'n ma' nhw'n tynnu llun o beth ma' nhw'n darllen. Yym, gair a llun yn debyg iawn i beth ddangosodd Jane gyda'r yym geiriau Cymraeg a Saesneg sy'n debyg ond maen nhw'n gallu gweld llun. Os taw 'na'r lluniau chi'n defnyddio ar gyfer pob pob tro chi'n sôn am um, Mister Hapus um, wedyn ni maen nhw'n mynd i gyfarwyddo, maen nhw'n mynd i gofio'r llun gyda'r gair. So, uh, fyna. Analyse and infer, analyse and evaluate. Mae hwn yn lot yn fwy anodd i'r Gymraeg. Um, ond eto i gyd, Mae e'n bwysig bod nhw'n cael y cyfle i yym i sôn am yr hyn maen nhw wedi yym maen nhw wedi wneud. So er enghraifft, fi wedi rhoi jyst lot o sleids i fi wedi wneud o fel bydden ni'n datblygu fe yn y dosbarth. So bydden ni'n rhoi uh, y gerdd hyn a wedyn bydden ni'n gofyn iddyn nhw i wneud APK ar y dechrau falle. How many words do you already know draw a spider diagram in your book. Wedyn ni self monitor, clink, um, clunk words. Dyn nhw'n gwneud rhestr o'r gerdd, beth dyn nhw ddim yn gwybod, shwt maen nhw wedi gwneud, beth maen nhw wedi gwneud i wella, i ddeall beth yw'r gair, a wedyn ni click fel maen nhw, beth yw e. Uh, visualise, read the poem again as you read, sketch pictures that you can see in your mind. So allan nhw um, wneud lluniau o'r pynciau gwahanol, teimladau, uh, a wedyn ni darllen y deall yna ble mae'r analyse and um, analyse o'n dod. Um, A 'na 'na beth yym hwn yw'r un sy'n datblygu nhw mhellach wedyn 'ny yw sut mae'r sut mae'r pennaeth yn me- yy sut mae'r pennaeth yn meddwl am yr ysgol achos dyw e ddim yn lico fe so ond y gynne- analyse and summarise can you tell me what the text is about what is the big topic what are the main ideas dy- dyna pwrpas analyse and summarise A 'na ble chi'n dod â'ch plenaries mewn a'ch diweddglo mewn gyda stwff i ni gyd yn defnyddio, pasio'r blwch, plenary square, miliynedd, bingos, fflat, i ni gyd yn neud nhw so sa i'n sa i 'di dangos unrhyw enghreifftiau fan'na achos fi'n gwybod bod pawb yn neud nhw. So yym a 'na fe rili. Ond fi'n credu y peth mwya pwysig am yr wyth ymddygiad darllen yw Bod pawb yn sylweddoli taw rhywbeth ysgol gyfan yw e nid jyst i'r adran Gymraeg yn anffodus. So. Ar un adran ddechreuodd e? Yn yr adran Saesneg ddechreuodd e. Rollodd e mas wedyn ni i'r um, i'r dyniaethau hefyd. Wedyn ni sylweddolon nhw, oh actually mae Cymraeg yn gallu ffitio mewn fan hyn. Fel afterthought. Um, a wedyn ni ath e ysgol gyfan wedyn.

I ti. Ch'mod? Na, achos ma' ma' pawb yn newid e trw amser ch'mod? So yy na mae e'n rili gwitho.